Maiteirory, mba'éicha, jahechamíta ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apóta ñanearandukápe poteĩ pa porundy guive pokõi pa mokõi meve, página 69 al 72 de Nuestro Libro de Guaraní. Pe pejareko péicha, he'i, Rembiaporã, amoñe'ẽ. Pe ijapúva ko ipo'ã avei. Oĩ heta ñande rapicha ijapu'ámava ijapúgui, ha amo che válle pe oĩ peteĩ karai upeicháva, papito franco héra. Roñomongeta ramo pira kutúre, ha'e oguenohẽ umi pira tuichavéva, roñomongeta ramo mboyre, ha'e ojuka umi ipuku ha ipoguasuvéva, roñe'ẽ ramo vaka pipopóre katu, ha'e ipyahúpe rahuvichái upéva. Peteĩ jey atyhápe, ahendu ijapoeterei jeýma oñomongeta mari káda rehe. Ha upéicharõ katu ha'e jaguarete juka umíva ndaha'eiete voi chupe mba'eve. Omombe'u umi regueroia'ỹ hag̃uáicha. Upéma ramo, ha añembyasa'ívo tapicha kuérape aguapy pe karai ykére ha ha'e chupe, Nde, karai papíto, tamombe'umína ndéve che avei aikuaáva. Ndahi'aréi ajapo ojapo ojehu va'ekue chéve peteĩ mba'e. Hembe'a voi omaña cherehe. omokyre'ỹ ichupe oĩramo omoirũva ichupe Jakúpe. Upéma ramo aja, che ama apuerto Paranáme, ka'atýpe ha aiko peteĩ ráncho guýpe che año, peteĩ sábado asajepytekuére. Che kaiguégui asẽ aja ko kyrére, araha chehondíta che kuãre ha chevodokemi che bolsíllópe. Aha'ã hag̃uáicha Javier ha Paloma'i. Upéicha karaku ra'e ha aike ka'aguýpe. Aike pyko'ẽvoi voi. Ha Argel ndahi'óire he'i ndajekaraja ho'áramo yvatégui. Añarã añedesafinami chamígo. Viejo alto paranasero ningo che. ha katu che py'apy. Upépe ha'ete voi chéve py'aite ta'arúva, ahechámava voi ko mitã mboriahu póncho ojero'a ka'avy upe gotyo, ha japytũmbáma voi ave. Upéma ramo ajupi peteĩ pindorãkãre ha ajesareko opa gotyo. Upéinte ajesareko peteĩ Hes, hesa heresapikemíva rehe, pya'éko aguejy ha ajapysy ára peteĩ javorái nde vaipa jepéva ha imoy'a'ỹ ára g̃uarã tranquera-pema añemboja. Ha jajepopete omosẽ peteĩ g̃uaig̃uimi oñe'ẽ chéve. Ajerure ichupe apyta hag̃ua aképe hogaguýpente, jepe. Che pórei ajuverekóinte pe kuñakarai, pya'e voi che mosẽna ha omoĩ chéve che rupami pe kosináme. Ake upépe, ha pe ko'ẽ ko'ẽ júpi, ha porã jatapy ha ambyaku y, oporã avei pe kuñakarai ha roñemoĩ rokay'u. Upéinte, ndoguerekóima ramo rambosaguãmi, ha'e chupe, Señora, rerekói piko ekopéta mba'e reme'ẽ haguã chéve, taha tajeporeka ñandéve ija'u va'erã rehe ha he'i chéve. Na pe pe karai jaikopéta. Oimeva'erã niko ni ndokapusevéima hína, che ména omano guive ndojepuruvéiva. Ha ojapóma cinco áño ñande reja hague. Opika va'ekue chupe vícho, ha upéva he'ívo hesay anga pe kuña karai. Aña, añakaramávo pe ekopéta rehe hoji mante okukúi chugui. Ha oporandu chupe ndoguerekóipa sapy'arei vali, ha he'i chéve, Pólvoramante aguereko, ha aikytykytĩ klávonte voi ha akagáda che ekopéta. Oĩ avei pe tataypy peteĩ jagua sa'y júpe ipysapémante ipukúva hese. ha ha'e pe kuñakaraípe, Aguerahamíta ko jagua tuja. Pévango ijára omano guive tataypýpe ndoikóva, ha'e he'i chéve, Ni vakáre noñarõsevéiva. Che irũrã jepe ko ovale va'erã ha'e chupe ha roje'ói. Roike pe ka'aguýre ha añarã ni pitogue ndovevéi. Ha che rymba jagua katu ojeheka rangue. Che rapykueriente voi oiko. Che pytambo ipamo'ã ipysa pene. Upéi che vare'áma avépe asajévo. Ha po'águi rei ajuhu peteĩ apepu he'ẽ máta. Amboguejy ha'u che jaguáma katu oma'ẽ asy che rehe. Upéma ramo ambohasa avei chupe chíkle ichavoi ho'u la apepu. oiméne ho'u diez hi'a rupi mba'e sapy'aitépe. Upégui roho rire ikyre'ỹ sapy'a che rymba jagua, oñemoĩma katu ojeheka, oguerogua'i ha otorea ndaikuaái mba'érepa. Namombyrýi chehegui, guasu térã mborevítãmante ha'e che py'ápe ha añemboja che pysa púntare ha ajayvy ápe Ag̃uahẽvo pe ijypýpe ahecha peteĩ apepu mátarente oguahĩ hína ra'e. Chemorrenega ha ambokase avei. Ndaha'e, nda'éi mba'eve, ambovejýnte chupe la apepu ha a'uka ichupe. Upépe katu ikyre'ỹvéntema pe che rymba jagua. osegi oarrastrea ha oguerogua'i porãiteve la oguerogua'íva ha otorea jey. Upépe ja nachakãraku'uietevéma, apepu jeýntevaicha chéve aháta atopa ha ajayvymiraẽ. Ahecha peteĩ jaguarete nde hókova, ndaha'eietéma tukuchili, ipeligrosovéva, Itavýva pópe mbokaguy. Peteĩ yvyra kara'apãre ombojupi chupe ra'e pe jagua tuja ivakeano voípe mymba ra'e. Upépentema añetupehẽ ha añembyesavi, ajorámane ra'e hese un tíro la che eskopéta. ho'ávo oiko chugui ka'i ha aja revista. Ni mbora'e aklava ra'e peteĩ yvyráre, si che ningo klávonte voi kuri jaseváta. Upéva ha'évo lo mitã opuka ha oguerosapukái ha mitã papito katu oñendy Ko jahy'opykarái peteĩ ha osẽ oho, noñe'ẽseveiete upe rire marikadakue rehe. Ohai Merardo Benítez rembiapópe. Nde. Ha pejareko vaicha no tembiaporã he'íva péicha. Amongorata ahí oho ombohovái porãvéva porandu peteĩteĩ, encierro la letra que mejor responda a cada uno de los planteamientos. Mba'e he'ise ijapu'áma japúgui. moñe'ẽramo. He'ise upéicharamo, Ijapoeterei, ijapoeterei. Upéi he'i, Mba'e he'ise hembe'a? Boquiabierto. Upéi he'i, Chekaiguégui he'ise, entonce, ate'ỹgui. Ha pe he'i, Mávapa ko'ã apytépe ohechauka mbojoguáva? Metáfora. Mboriahu póncho ojero'ávo ka'aguy kupe gotyo, roike pe ka'aguýre ha añarã nipitogue ndovevéi, lo mitã opuka ha oguerosapukái. Péva ha'e hína A. Mboriahu póncho vajépa. Metáfora. Se refiere al sol. Mba'épa he'ise ajapysy? ajapyhyhára, entrar a atropellar o desviar, sería entonces atropellar ajepi. Upéi he'i, ambue toguépe jaha, siguiente página, Guasu he'ise moñe'ẽrãme, grande capital venado, he'ise hína venado. Máva ko'ã apytépe ha'e moñondivéva? Tiene nuestras expresiones es comparación. Ha'e hína péva, chicle, ichavo'i, ho'u, la apepu. Entonces péva ha'e hína comparación. Upéi he'i, jagua rete nde jópora ha'e oñe'ẽ, jagua rete. haguepáva rehe, tuicháva rehe, michĩva rehe, oñe'ẽ tuicháva rehe. Ojahy'opykarãi he'ise, sonar la nariz, carraspear, estornudar, he'ise hína carraspear. Pytãpe he'ise castellano-pe, dedo del pie, uña del pie o uña de la mano, he'ise hína uña del pie. Máva ko'ã apytépe ohove ñe'ẽ teñandu hesáva rehe, imágenes sensorial visual, ha'e hína péva, ollínmante opukúi chugui, ese es visual. Mba'e ohechauka g̃uaig̃uimi moñe'ẽrãme, que demuestra la señora entonces? Mba'e Chupe oĩ omoñe'ẽrã. Py'aro pochy o poriahuvereko. Ohechauka poriahuvereko. Upéi he'i, Ma, mba'e ñe'ẽpa he'ise omano? Mba'e ñe'ẽpa he'ise omano? He'ise, Ñandejára oho okañy. Mba'e ñe'ẽpa he'ise omano? Ñandejára. Mba'épa he'ise ajora moñe'ẽrãme? Mba'épa he'ise ajora moñe'ẽrãme? He'ise ambokapu, ambokapu pe eskopéta ha jepa. Upéi he'i, Ambohovái. Mba'éichapa héra pe karai ijapúva, cómo se llama el señor mentiroso? Mba'érepa ohora'e pe karai ka'atýpe? Maerãpa? Para qué se fue en el oleae jajero en el yerbal mba'éguipa ojepy'apy karai que de preocupo pe karai piko omo'ãhe kuñakarai mboriahu térã iviru hetáva rógape el señor llegó en la casa de una persona adinerada a una señora pobre upéi he'i mba'éguipa karai oho jey ka'aguýre Pórke volvió a entrar en el monte del Señor? Pe jagua piko oipytyvõ karaípe, mba'érepa? Ñepyrũrã oipytyvõi hajépa, si le ayudó al perro o no. En principio sí, y después al final sí le ayudó jajépa. Upéi he'i, Amoñe'ẽ ñe'ẽjoaju, leo estas oraciones, he'i. Ha amohenda ñe'ẽjoaju tembiapo irundypegua, uviko las oraciones de ejercicio número cuatro, ¿verdad? Todas esas oraciones que están acá vamos a ordenar, así es. Mba'épa umi ikatúva oiko añetehápe, los hechos que pueden ser reales, mba'épa ikatu nda, ndaikatumo'ãi oiko añetehápe, los hechos irreales, entonces va a ir en esta parte. Upéi he'i aguenohẽ jehaipyréegui amoñe'ẽ akuégui, Mba'épa umi ikatúva oiko añetehápe ha mba'épa ndaikatumo'ãi oiko añetehápe? Ajépa, ko'ápe ñamohendáta umi ñe'ẽ joaju, estas oraciones van a ordenar acá, realidad o lo que no pueden suceder en la realidad, acá del texto, péva ha téxtogui oñemoñe'ẽ, oikatúva oiko, lo que puede suceder, ha ndaikatúiva oiko. Néi, pe pe'ẽguéicha ñane rembiapo ko ára pegua, aguyje.